Ber lwak me Acholi kaka lwo, man latinwu ma wa Frank Cilo moro ma kubeddi ni tye ka bako doge i lok me tekwaro ma Acholi. Acholi kaka lwo tin i odiko me ceng cabit i dwe me apar wiye aryo, an akatti ka cwalo dwona pi lok mapek ma otimme i lobo Acholi i kom Acholi Ma lubbe ki kit ma yam kwariwa ka oneno jami ma kite eni otimme, gin pe bedo ling iye. Lwak me Acholi, kaka luwo, Wun wungeyo maber ni kwariwa yam gin tye ki abilagi. Abilaka pa kwariwa kacel acel tye i cere, cere tye i tura, tura ki cere onongo tye iye godi, onongo tye iye kulu,

Abino nitittigi ngo kacel acel ma tye ka timme ma lubbe ki peko ma nongo gin gucito ki iye. Lwak me Acholi kaka luwo, An tin akatti ki odiko ni eni me wacciwu ngo ma idwe me apar aryo-ni eni otimme En aye awaco ni lok ma pire tek, lok ma pek. Coli, wun wungeyo ni kwariwa gin ma pire tek acel, gin ma kilwongo ni oboko lwedo. Kwariwa notero calo gin ma pire tek. Oboko lwedo en aye Ma peya in icito ka timo gin mo keken, omyero wuboko lwedo kutel i yo. Wuboko lwedo ma pire tek ki lwor ma pire tek ka coli-ni en aye lok ma peko otimme kikome. I ker kwaro Acholi kany, Acholi, ker pa Ico, Rwot ma ocako kilwongo ni Aco. Aco obedo gin kuminne ma kilwongo ni Abona ki lamingi ma kilwongo ni ayira. Litino adek-ki gin omego ki lamego. Lok ma otimme ni ene ni oboko lwedo ma kombeddi an atye ka lok iye ni ma gin ma pire tek ki acwali ni i dwe me apar wiye aryo-ri ene ni bunga ma tye i paco. Oboko lwedo wango ki iye liweng, ento yadi mukene-ni gin-ni pe ogudo. Owango oboko lwedo keken, mono gin ma otimme i ker pa aco gin ki ayira ka abona. Lanyut ma tipo onyuto i kom Acholi eno, Acholi kaka lwor olwedo oboko lwedo wa kubeddi ni ma tekwaro wa dong muro balo ni dano a ki tekwaro gudonyo i dini, pud gin ma ribo ludini wa ki lutekwaro litino pud ngeyo oboko lwedo, pud gi wero oboko lwedo te layo ka gin cito ka timo gin mo ma pire tek mito cito i politik ki cito ka yenyo oboko lwedo ne an mina anongo oboko lwedo na ki mina oboko lwedo na ma nyuto ni gin ma pud aculo dong kede ma pud litino ngeyo. ni pire tek ma yam kwariwa ojulogi piny, en aye oboko lwedo, en aye owango i bunga matit pa Ecor, dong kaka lwo okako acoli, olwedo kwariwa ocako tic kwede kit man. I kare ma dako tye ka do, opyelo latinne, en onongo pe ngeyo ni odyek me rok tye ka lipo en ki latin. Latin okonye ci en ocito ka turo oboko lwedo wek egeye ki cek pa latin. Ka Odwogo onongo ni myero omako odyek, omako latinno, omwodo, ogoyo duru. Dano obino ni, Ngo wa in latinna, an apyelo en. Acito ka turo oboke-ni, anongo myero omako. Kwarewa owaco ni, Lam dugi i oboke-ni eni-ni, wek wan wakilub kor mirok. Dako-ni olamo doge. ni in oboke ni en, an alamo doga ki iye ni an acito ka turi me konyo latinna geno cet i kom atin. Anongo myero omako odyek omako latinna-wu. Dong, wek odyek-ki guto lakucel, kwariwa oneko odyek lakucel. En aye oweko jami madongo ma kwariwa yam timo gin tiyo ki boko lwedo. I kare ma kwariwa cito ka lweny me wi lobo, wolwu owan, wolwu otur, gin bene Gukwanyo mon madongo. Mon madongo olamogi ni, Wun kilwongowu alwonga, mon olwongowu alwonga. Wuboko lwediwu en owot kwede odug ma kwo. Kwariwa gucito lwenyo wel lweny me wolwo, gudugu, gutayo lweny. Wuboko lwedo gin ma pire tek, en aye wangwu, en aye tibu. Code owiny maber, kodi gin waco latir ma waco ni, 'Mac owango, mac aye wango, mac kur, tibu aye wango, tibu aye wango. Kodi ipenyo ni tipo ni wango jami ni-ni coli cere ma oboko lwer wang iye ni onongo yam con ki con ka gengo tye ka donyo i payo co, tipo ma kilwongo ni okiga, got ato, cako lweny ki gemo, gemo kome pe nen litino, cako lweny ki gemo ma celo bom

Inongo ni en owango obok oterowa i nam. Mono aye gin ma otimme i dwe me apar aryo eni. Ma tibu ma yam doro ker pa aco otimo? Tibu ni ewo ma yam doro ker pa aco-ri nongo wango ryemo gemu ma nongo owango piny terowa i nam, nam acar ma tye i yo kit gum-mi. Mac pe aye owango, tibu aye owango lwak me Acoli kaka lwor. Man aye gin ma otimme i lobo Acoli eno. Dong an agoyo duru, wun wungeyo ni an nicakke i twenty twenty an atye ka wot i abida pa kaki mapat pat i lobo Acoli kany. Pe tye abida pa jo mo ma an pe ao iye. Lokke dok awacciwu, awerowu ni an awuro wiya abinowu weng ki butera awuro wiya abinowu weng i lobo acwere-ni weng, ngeyo ni turawu ki ceriwu. Ngat ma tye ka lok i mawa Francis Dumoro ngeyo loyowu, ngeyo ka ma abila ka tibuni tye iye kacel acel acel acel. Tibuwa ni ene ma kilwongo ni tekwaro-ni pe bedo gang, abilane tye i dye lum, en aye muweko en otera Pi mwaka adek awoto angeyo weng. Dong en timo nayo kenyo. Dong acoli, ngo ma myero gitim? An agoyo duru ma rwodi, agoyo duru ma rwodi, ni rwodi, peko otimme, tibu onyutta, okwanya otera i bunga me paco, onyutta ni oboko lwelo wango eh. Kong dong obol Apokapoka ma tye i kinwu, in wot acana ma in kobedi itye ka mito telo ker ma yam ayera ocako, ma peko onongo tye i gange en. Kwany rwodini ma in kobedi ni ipokke kwede, wucit i ker pa co bot Rwot, wek wucibak dukwu. Rwota pire, kwany rwodini ma in ipokke kwede, wucit wurib laawu ki rwodi weng. i paco ka ma peko ni wutimme iye, wek wubak dukwu bot tipo Acholi, wek gang kica mak tipo i kom litino Acholi. Lawor pa aneno rwot mo a o i ker paco, anongo rwot me paco, rwot odoko nyero tye kene, kacel ki lubong, ludito lubong ki dakegi tye En aye akwanyogi. An aweyo wacitu, ace nyutiwu gin ma tibu ma migwu otimo. Tibu-ni owango bunga woko ma tye iye olwedo keken, pe tye yat mo ma en owango, pe tye lum mo ma en owango, owango mere olwedo keken. Wucit wubak dukwu. Kaka adwogo kaka acwali amito apwo Rwot me paco kacel ki lubongo ma gin gwoko ker paco, ludiro-ni an akwanyogi, Wan ocito ki dye lum, acito anyuttigi, gin gubako doggi. Gin bene olamo deggi, gukwanyo oboko olwelo ni egeni muwangi, gucito obako doggi, otero wa i nam, kun gibako doggi ni, Tipo ma meggi ma tye i abila gitye i ato, otimegi kica. Tipo ma meggi ma tye i got Odina otimegi kica. Tipo ma meggi ma tye i got Ogul otimegi kica. Tipo ma meggi ma tye i Purulii i got Lapar otimigi kica, tipo ma megi ma tye beyo otimigi kica, tipo ma megi ma tye tino lanyaceri ma yam poko kic otimigi kica, ki dong tipo wod caro ma yam loko kere ka gin marac ki i gang. Wod caro omyero oduku loki wek okony acoli. Gin gubako doggi lawor, watero wang bokke i nam, Kit ma yam tibogi rwenyo tere i nam, man gin ma otimme, dong acoli pe wunen ginni calo gin ma pire tek, gin ma pe pire tek. Ka wuneno ocayo, ka wuneno ocayo ci gang oto, litinowa tumu, litinowa tumu, wujul litino en moni egi ma gin gubedo i cawa-ni, wan wadong kedgi-ni, wujul litini eni, litini pe gin romo jule kengi, pien litini dong gitamo ni paco gin ma yomo En aye ryeko me buk. Wun ludito rwodi, wujul litini, wukony litini. Litini pe romo konyi gengi dong. Gin ma wubikonyo litini en aye tipo. Tipo tipo pe mito kwan. Tipo mito kit ma yam en onyutte kwede, kit ma gilamo kwede ka gin ma kite en obino. En aye tipo. Winyo, tipo pe guwinyo lok mo mapat ki kit ma yam en onyutte kwede bot kwariwa, ma nyuto ni kong dong Wun woti, wun ludito, wujuk lweny ma tye i kin litino, daa ma tye i kin litino ki juko, mone ma tye i komgi juko, pien timwu pe mito ka jami maraco tye i gang kite-ni. Ee, timwu tyeko dano, ni in onip, ni kwan pe geyo. Obed piny wutum, wutum tum, pien tum aye remo ni eyo moni, remo dyang, remo dyel, remo romo, remo gweno, en aye lwoko gin marac ki i gang. In onip, ni kwan dong pe geyo. Wun wuneno komiti ki cawani ka wun wulubo social media. Wunongo ni litino tye ka yelle. Wan wakwano history pa kit ma kware watye ka timone. Kit man, kit man, kit man, kit man, kit man. Ya coc itimo kit man. Wan mono odong ne lok me tekwaro. Ento tipo pe ngeyo eno. Litino tye ka yelle coro constitution. Tipo ngeyo constitution? Tipo yam tye ki constitution ge weng. Constitution en aye cik. Ma yam timo keni eh, pe itye ali, Jami weng ma itiyo tii ki lapii, Pe ilok lok gopa, Pe imit dako pa lawotti. Inu ni, Kun citacion ma dong jang timo keni, In de ilubo aluba ci gin mo ma tidi pe, Gin ilubo mere aluba ci peko pe rubbe. Tipo tye ki lubara, Pe tye tipo mo ma pe ki lubarane, Tipo mito Ka bino bino, tipo man tye ki were. Ee, wer pire tek. Wer pien tipo lalweny. Tipo kacel acel tye ki were. Moro lateng, mono bot lweny ma tye pora. Moro lateng tye ki were. Ee, moro lateng tye ki were.

Dwe me apar aryo en aye litino bulu gin myelo myel mapat pat me yenyo mon, myel orak. Dwe me apar aryo en aye dano camo lik ticgi ma gupuro pi mwaka acel, ee, dano yubo pati, eni dwene en. En ma oweko gubedo ni kacokke madit me roco paco nongo dok jo laro tunu gin ki owiny dolo gubedo gugoyo duru i ye acholi. Guketo dwe me apar aryo pien gin tye ka poro ni yam Acoli yubo paco i dwe me apar aryo. Ento gin ma gin pe gutimo en aye me weko cere kacel acel gubak doggi ma peya kacokke dong otimo. Jok dok ka malo